Joël, Elie.
Wat ass dann deng Lieblingsdating-App? Virun e puer Joer hätt ech gesot Twitter natierlech, mee leider gëtt et Twitter jo net méi an dofir weess ech och net genau wéi ech déi Fro soll beäntwerten. An deng? Virun e puer Joer hätt ech gesot MSN Messenger oder Luxusbuerg, well do war et ëmmer ganz flott Leit ze fanne mat deenen ee schwätze kann. Ech muss awer och soen, datt do ni vill

Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Moien an wëllkomm zu enger neier Episode vun Méi wéi Sex, Den Ely an ech, mir schwätzen haut doriwwer, wéi al mir sinn a wéi et deemools war, fir Dinosaurier ze heemelen. Nee, also Spaass beiseite, mir wollten haut driwwer schwätzen, wat et heescht a wéi dat geet a wat dat alles implizéiert, fir ze probéieren, online Sex ze fannen. Dat iwwerschneit sech natierlech ëmmer e bësse mat Online Dating, well dat jo och oft einfach an deene Plattformen, op deenen sech do beweegt an esou wéi Mënsche funktionéieren, einfach ganz oft vermëscht ass an et net esou einfach ze trennen ass, géif ech elo soen. Mee Elie, wann s du elo misst dat definéieren, wat giffs du da soen, wat heescht et am Fong fir online Sex ze fannen? Wou ech probéiert hunn dës Episod virzebereeden, hunn ech mer geduecht, dat kann entweder eng Art a Weis si fir online Persounen ze sichen an eventuell och ze fannen, mat deenen een da kéint Sex hunn an déi ee vläicht och treffe kéint, entweder online oder eben am richtege Liewen, obwuel online jo och en Deel vum richtege Liewen ass, och wann een d'Leit net upake kann. An da kann een natierlech och just fir sech online Sex fannen, andeems ee Pornoen oder soss sexuelle Contenu kuckt. Komm mir fänke vir un, Wisou schwätze mer elo am Fong iwwert dat Thema a firwat versicht een am Fong online Sex ze fannen? Ausser wann ee lo am Lycée vläicht schonn entscheet huet Leit aus senger Klass oder aus der Nieweklass ze daten, wat bësse sou mengen ech en ähnlecht Konzept war wéi fréier, wou een dann ebe Persoune bei sech aus dem Duerf gedate huet oder aus dem Nopeschduerf. déi ee warscheinlech an der Kierch kennegeléiert huet, dann ass et guer net esou einfach fir Leit esou kennenzeléieren. A wann een da Leit kenneléiert, dann ass et och net ëmmer kloer, ob déi och date wëllen oder iwwerhaapt interesséiert sinn um Dating. An ech mengen einfach, dat den Internet do eng ëmmer méi grouss Roll spillt. Also ech denke schonn, datt et einfach esou e weidere Layer ass, deen eis Wierklechkeet kritt huet. Ech fannen dee Verglach am Fong ëmmer ganz gutt, wann ee seet, dat ass einfach esou eng weider Schicht vun der Realitéit, an där mer kommunizéieren, mir jo och elo mat eise Nolauschtererinnen, mir maachen dat jo och online, doduerch datt mer e Podcast maachen, ausser déi puer original Fans, déi eis iwwer de Radio Ara lauschteren. Also ech denken einfach dat et och Virdeeler huet fir probéieren Leit online ze fannen fir Sexmatten ze hunn, beziehungsweise et huet einfach Nodeeler dat ze probéieren am Meetspace ze maachen, wann een en da sou wëll nennen. Also wann ech elo an ee Café ginn oder an eng Bar ginn, dann kann et sinn dat ech mer do einfach immens schwéier doen Leit ze fannen, déi mussen dann op der selwechter Plaz sinn, déi mussen och an deem Bar sinn, déi mussen iergendwéi zur selwechter Zäit do sinn. Dat ass alles net sou einfach a baséiert vill op Zoufall. A bei online baséiert zwar och immens vill op Zoufall an et ass een immens ofhängeg vu gewëssen Algorithmen, mee et huet een vläicht trotzdem d'Gefill, dat ee bësse méi Kontroll doriwwer huet. Et kann een op jidde Fall d'Leit virdrun e bëssen ausfroen an a probéieren se ze wetten souzesoen. Also engersäits, Gefale se mir? Hu mer déi selwecht Virstellungen? Hu mer déi selwecht Virstellunge vu safer Sex? Hunn déi Persounen dee selwechte Kink oder hu se vläicht Virléiften, déi ech iwwerhaapt net wëll matmaachen, mat deenen ech iwwerhaapt näischt kann ufänken? An dat sinn alles Saachen, déi ech mengen, ech esou, wann ech eng Persoun am echte Liewen, wann een dat esou wëll nennen, treffen, net esou einfach ofchecke kann, beziehungsweis jee nodeem op wat enger Plattform een sech beweegt, stinn déi Saache jo einfach schonn am Profil vun de Leit. Ech mengen, wou ee vläicht soss huet vill méi misse kucken, ok, wéi ass d'Persoun ugedo, wéi presentéiert d'Persoun sech, wéi een Hoerstil huet se, sinn do vläicht spezifesch Kleeder dobäi oder Verhalensmusteren, déi op eppes hindeiten, huet d'Persoun ee Rang un oder net, oder a verschiddene schwule Communitéiten huet d'Persoun ee bestëmmte Nuerschnappeg iergendwou, wat drop hindeit, dat déi Persoun dann eng bestëmmten sexuell Praxis mécht oder net mécht. Dat sinn alles Saachen, déi een online vill méi einfach ka rausfannen an och vill méi einfach ka weisen. Wann een an de Café geet oder an de Club an et huet en ee gudden Dag an et huet en ee gudden Hairday, dann ass dat natierlech flott an zu engem sengem Virdeel. Mee wann een ee Profil online op enger App mécht, da kann een natierlech déi beschte Fotoe wielen, kann ee Fotoe mat sengen Hausdéiere wielen zum Beispill. D'Hausdéiere kann een net onbedéngt mat an de Club huelen. Online huet sech eng Kéier eng aner Kultur opgebaut, wou een natierlech och da erëm Krittären huet an e bëssen ausmëschte kann, Wëll ech eng Persoun matchen, déi Fotoen oben ohne huet oder ass dat eppes, wat ech op kee Fall wëll? An och soss kann ee e bësse kucken, ob d'Persoun sech iwwerhaapt beschreift a wéi se sech beschreift. Also gudden Hinweis op jiddefalls do, datt den Hanky Code am Fong de Virleefer wär vun deene Profiller wou ee kann ausfillen, wat wat fir Kinks een huet an op wat een Loscht huet grad am Moment. Dat ass op jiddefalls an deem Fall an där Zeen och scho mol e Virdeel gewiescht, deen vläicht net all Datingzeen ëmmer sou huet oder sou hat. Ech mengen wat och e Virdeel ass, bei online Leit treffen ass wann een dann de Schratt gemeet huet an et huet een eng Persoun geliked oder gematcht oder also et huet een iergendwéi e Kontakt opgebaut, wéi och ëmmer deen dann funktionéiert, dat hänkt jo och ëmmer dovun of op wat fir enger Plattform dat ass, dann kommunizéiert ee jo mateneen an da fënnt ee jo och relativ séier eraus ob een iergendwéi op der selwechter Wellelängt ass an ob do eppes kinnt ginn an dat Ka jo och eng grouss Sécherheet sinn, wann een einfach scho weess, ok, dat do kinnt zu Sex féieren, ech si mer relativ sécher, dat do Unzéiung ass, déi Persoun ass mer sympathesch. Och wann een elo net direkt op Sex aus ass, mee ënner Guillemeten just wëll daten, dann weess een och schonn am Viraus, esou ok, déi Persoun ass iergendwéi sympathesch, mir hunn ähnlech Themen, mir hu vläicht déi selwecht Virléift fir Hausdéieren oder mir pake gären de Rüssel vun engem Elefant un op Fotoen. A stellen déi dann an eis Dating-Profiller. Ech hat virdru scho gesot, jo, déi selwecht Heeschung wéi Safer Sex, dat si jo och Saachen, déi een da kann ofschwätzen, am beschte sollt ofschwätzen, wann ee sech elo wierklech fir e Sexdate trëfft mat enger Persoun. Da kann een dat schonn am Viraus ofklären an dat ass vläicht dann net ganz esou awkward, wéi wann een dat an echt muss maachen a sech da vläicht net esou traut. En plus ginn et tatsächlech Apps, wou een déi Saache kann androen, also zum Beispill, wien een dann dee leschten HIV-Test huet oder wat seng Virléifte si fir safer Sex. Do muss een dann natierlech hoffen, datt d'Persoun net litt, well een natierlech net onbedéngt dann wëll d'Labosresultat héichlueden an esou beweisen oder verifizéieren. Jo, do si mer och scho bësse bei den Nodeeler, oder? D'Leit kënnen online vill méi einfach léien oder Saachen uginn, déi net stëmmen, wéi dat am echte Liewen ass. Also dat fänkt jo u bei einfach fake Profiller mat Fotoen, déi net déi richteg sinn. Leit kënnen een ausnotze, probéieren, also firwat och ëmmer, vu deene wierklech schlëmme Saache wéi probéieren, dech finanziell auszenotzen, also esou Catfishing, bis hin zu einfach just, si wëllen deng Zäit verschwenden, si wëllen Bis hin zu Leit hunn eben einfach Fotoen vu virun 10 Joer online an wann een sech da mat hinnen trefft, da mierkt een, ok, jo, déi Foto war wuel net sou ganz aktuell. Bis hin zu, an dat ass vläicht elo näischt sou Schlëmmes, awer eppes wat ech scho mol matkritt hunn, dat dann eng Persoun op Tinder oder op Bumble, also op enger vun deenen Appen ass, wou dann och vill Profiller drop sinn, an dann einfach engem aneren den Handy ginn a soen, hei, swipe du mol bëssen a schwätz du mol mat Leit. wat jo u sech kann zimlech onschëlleg sinn, mhm. awer och dann e bësse manner éierlech. Wann een dann an der Richt wie grad beim Rausgoen ass a flech nemmi ganz nichte ass, dann ginn déi Gesprécher flech och an eng Richtung, wou se net géinge goen, wann een sonndes owes op der Couche sëtzt an eng Serie kuckt an nach séier enger Persoun, déi gematcht huet, äntwert. Also ech fannen dat mat ech swipe fir eng Frëndin, e Kolleg, dat fannen ech elo net esou schlëmm. Also ech mengen dat giff mech elo net esou schockéieren wann ee mer giff soen, jo mir hunn am Fong just gematcht well mäi Kolleg gemengt huet mir wieren e gudde Match. Well dat ass jo eppes wat och am real life souzesoe geschitt, also dat Leit probéieren een ze verkuppelen ënner Guillemeten. Ob een dat elo esou gutt fënnt oder net dat ass déi aner Fro, mee ech fannen dat net esou schlëmm, ech perséinlech, mee mat enger Persoun schreiwen, wou dann net déi selwecht Persoun dohannert stécht, dat fannen ech schonn e bësse méi weird an net esou gutt. Also virun allem, wann et dann, wéi s du sees, an eng Richtung geet, wou et vläicht méi intim gëtt oder. Dat giff ech éischter probéieren ze vermeiden. Wat mir soss nach esou sou agefall ass vun Nodeeler ass, datt ee sech natierlech vill schéi Saache ka géigesäiteg schreiwen an ausdenken, wat een alles mat där Persoun kinnt a willt a gäre géif maachen. An da kann et awer sinn, datt ee sech net traut, sech mat där Persoun ze treffen oder sech denkt esou, Hm, dat ass mer elo awer e bëssen ze spontan. Ech menge wat een och nach ka Een Nodeel sinn, an dat geet vläicht an déi nämmlecht Richtung, ass, dat vill vun deenen Appe sou gemaach sinn, dat een e bësse süchteg ka ginn nom Profiller kucken, nom Swipen, no kucke wien zeréckswiped, no kucke wie schreift, an een da vill Zäit drop verbréngt an och ëmmer erëm iergendwéi den Dopaminkick wëll vun, ah cool, elo krut ech d'Bestätegung oder elo ass eng Persoun, déi geäntwert huet. an een dann iergendwann vläicht vergësst, dat ee sech u sech mat deene Persounen och treffe kéint an a sech vläicht guer net richteg iwwerleet, Ass dat elo eng Persoun, wou ech mer virstelle kéint, se vläicht iergendwann eng Kéier ze daten oder kennenzeléieren? Oder ass et méi esou eppes, okay, wéi wäit kann et elo goen? A. Jo, dat ass op jidde Fall ee vun deenen Nodeeler, déi et gëtt, dat een einfach an esou eng Spillogik e bëssen erafält an dat Ganzt dann net méi esou vill mat Mënschen ze dinn huet, mee méi mat wéi benotzen ech elo déi App. Fir mech ass och bëssen esou dat Iwwerangebot, an dat hänkt awer vill dovunner of, wéi déi Apps gestallt sinn a wéi vill Profiller een zum Beispill gläichzäiteg gesäit. An ech hunn d'Gefill, do gëtt et tatsächlech esou e bëssen en Ënnerscheed zwësche straight a schwulen Dating-Apps, oder vläicht net straight a schwulen, mee schwulen an aneren Dating-Apps. Well ech hunn d'Gefill, datt bei esou Romeo a Grindr, do gesäit een ëmmer esou ee Grid vu ganz ville Leit. Meeschtens sinn et ganz vill hallefplakeg Männer a bei aneren Dating-Apps gesäit ee meeschtens just eng Persoun an da muss ee sech entscheeden, jo, nee. Dat huet natierlech also och ganz vill Implikatiounen, déi mer elo net all kënnen opdröselen, sou wéi een aner Leit gesäit. Mee ech fanne grad wann ee esou ganz vill Leit beienee gesäit, da kënnt bei mir oft esou d'Gefill vun, 't ass am Fong esou een Überangebot vu Leit, Ech ka mech am Fong net decidéieren, wien ech do elo flott fannen. An oft awer och d'Gefill, ok, d'Leit presentéiere sech all op eng gewëss Aart a Weis, déi hunn all bëssen eppes, wat se änlech mécht. An ech hunn d'Gefill, ech sinn inadequat an ech passen net dozou. Ech passen net an dee Schema. Ech wëll net esou eng Foto vu mir eroplueden, wou ech esou ausgesinn, well ech och guer net esou ausgesinn. An ech hunn d'Gefill, ok, ech passen am Fong iwwerhaapt net heihin. Wat maachen ech hei iwwerhaapt? An am léifste maachen ech d'App direkt erëm zou, well Mech dat schon stresst wann ech dat nëmme gesinn. An ech fannen awer dat dat net just bei deenen Gay Dating Apps esou ass, mee dat dat och bei deenen aneren kann esou sinn, quitt dat een do d'Leit net all beienee gesäit, mee esou noeneen an dann iergendwéi bei der sechster Persoun sech schon denkt, hey hat ech dech net lo grad? An dat ass am Fong och esou e ganz komescht Gefill, well wann een déi Leit giff all an engem Café gesinn, da giff ee wahrscheinlech iwwerhaapt net denken, dir gesitt alt ähnlech aus, mee dat hänkt éischter dorunner dat halt eng gewëss Zort vu Fotoen bevorzugt gëtt, wéi een se och léiert, dat een sech presentéiert op esou Apps. Joël, wann s du op esou Appen ënnerwee bass, wat sinn dann d'Saachen, déi dech direkt ofturnen oder unturnen? Fannen ech béides schwéier ze soen. Also et gëtt esou e Sympathiefaktor, mengen ech, bei gewësse Leit, deen ech awer ganz schwéier definéiere kann, wou ech einfach denken, okay, déi Persoun Jo, gesäit vläicht och einfach net aus wéi, oder huet net déi selwecht Foto dran wéi all déi aner Leit. Also dat ass schonn oft iergendwéi esou, wann d'Leit e bëssen erausstiechen, ass dat schonn oft interessant. Ech sinn tatsächlech ganz gär op Apps, wou d'Leit e bësse méi iwwert sech schreiwen, well ech dat ëmmer ganz interessant fannen, dann awer e bëssen eppes iwwert d'Leit gewuer ze ginn. Ech hunn awer d'Gefill, datt och déi Apps, wou dat mol esou war, sech ëmmer méi an eng Richtung entwéckelen, wou dat manner wichteg gëtt, wou et da méi wichteg ass, wat fir eng Fotoen d'Leit dran hunn. Wat ech e bëssen eng blöd Entwécklung fannen, well dat fir mech net esou interessant ass. Ech hat virdru jo dee Witz gemeet mat Twitter an ech fannen dat am Fong ëmmer nach en interessenten Aspekt. Also et gëtt esou déi Apps, déi dofir do sinn, fir aner Leit kennenzeléieren an déi deelweis och einfach geduecht sinn, fir online Sex ze fannen an dat dat séiere Sex soll sinn. An da ginn et iergendwéi esou aner Plaze wou ee sech connectéiert mat Leit, déi einfach gemeinsam Interessen hunn a wou een dann halt einfach dowéinst an d'Gespréich kënnt a mierkt, okay, dass ee sech sympathesch an dann vläicht Loscht huet, sech ze treffen. Ech muss awer, iert mer elo dann iwwer d'Apps am Detail schwätzen, nach eppes lassginn, nämlech nach deen, dee gréissten Nodeel vun online Leit fannen, dat ass, déi hottest Leit wunnen ëmmer ze wäit ewech.
Ja. Gëtt et da fir dech eppes, wat dech un engem Profil, sief dat elo op enger App, déi dofir do ass, fir Sex ze fannen, oder eng aner App, usprécht, oder wou s de sees, okay, dat ass elo d'Zeechen dofir, datt ech mat där Persoun wëll schreiwen? Ech fannen dat ganz schwiereg, well ech war jo elo schonn eng eng ganz Zäit laang, datt ech zu Lëtzebuerg wunnen an Lëtzebuerg ass kleng vergläichbar mat anere Grousstied, wou vill, vill méi Leit sinn an vläicht och vill méi Leit sinn, déi méi oppe sinn a vläicht Interessen hunn, déi menge méi no kommen. An dann ass et effektiv och schwiereg, einfach mol Leit ze fannen, déi iwwerhaapt iergendwéi interessant eriwwer kommen, einfach well zu Lëtzebuerg vill Leit just kuerz do sinn, vill Leit do si fir iech eng Aarbecht ze maachen an dat och oft Persoune sinn, déi weder vegan sinn, nach sech mol Gedanken iwwer d'Monogamie oder Net-Monogamie gemaach hunn, nach soss iergendwéi vläicht mol de Kapitalismus a Fro gestallt hunn oder esou, op alle Fall dat net op hire Profiller iergendwéi op iergendeng Aart a Weis weisen. An da soen ech mer, wann ech déi Persounen elo géing treffen, déi si vläicht ganz fein, mee mer hätten da warscheinlech net vill oder guer näischt gemeinsam. Dat fannt ech da méi schwiereg. An einfach och bësse wéi s du soos, Joël, esou Profiller, wou guer keen Text ass, guer keng Beschreiwung ass an een wierklech just d'Persoun kann anhand vun hire Fotoen iergdwéi objektifiéieren an da probéiere sech d'Persoun just dorunner virzestellen, dat fannen ech iergdwéi schwiereg, well dann ass awer d'ganz Element vun wéi d'Persoun vläicht denkt oder wéi se mat der Welt interagéiert, wat, wat verluer geet. Lo mol ofgesi vun all deenen anere Saachen, déi ee just ka erausfannen, wann een d'Persoun och wierklech gesäit. Dat heescht, wéi grouss ass d'Persoun, wéi ass d'Persoun gebaut, wéi richt d'Persoun, wéi ass d'Stëmm vun der Persoun, wéi vill Energie oder net Energie huet d'Persoun, wéi schei oder extrovertéiert ass d'Persoun. Ech fannen, dat sinn alles Saachen, déi een am Schreiwen zimlech gutt verstoppe kann, wann een da mol eng Persoun trëfft, vläicht guer net sou ass, wéi ee sech dat virgestallt hat. Wat spannend ka sinn, also ech fonnt u sech cool nei Leit kennen ze léieren, mee wat awer och enttäuschend ka sinn, besonnesch wann ee vläicht scho méi laang geschriwwen huet an an eng méi genau Virstellung huet, wéi d'Persoun vläicht kéint sinn an dat da ganz, ganz anescht ass. dass vläicht elo méi Online-Dating wéi Sex fannen, well et bei deenen Apps jo wierklech net drëm geet fir Sex ze fannen, mee esou Plazen am Internet, wou ee mat Leit connectéiert fir einfach gemeinsam Interessen ze beschwätzen, hunn ech am Fong oft d'Gefill gehat, datt ech do d'Leit wierklech am allerbeschte kennegeléiert hunn an een dann einfach esou wéi een halt eng Frëndschaft entwéckelt, ka romantesch oder sexuell Gefiller entwéckelen. Einfach doriwwer, dat een halt all Dag matenee schreift oder esou matkritt, wat an engem a sengem Liewe passéiert. Jo, ech kräische grad deem Twitter vu virun 10 Joer e bëssen no, mee that's it. Also et gëtt et natierlech och mat Blogs. Et si sécher och Leit, deenen et esou op Facebook gaangen ass, och wann ech dat perséinlech net esou ganz novollzéie kann, mee esou ass dat nu mol. Spannend fannen ech och Plazen, déi iergendwou esou tëscht Dating-App a mir connectéieren iwwer gemeinsam Interessen sinn. Ech sinn net vill op Reddit, muss ech soen, mee ech fannen et immens faszinant, dat et esou niefteneen iergendwéi honnertdausend Porno-Subreddits gëtt an dann awer genau esou honnertdausend Subreddits, wou Leit iwwer Computerspiller oder iwwer Modelleisebanen, an dat leeft alles esou iergendwéi niefteneen an et ass alles op enger grousser Plattform an ech weess net, ob d'Leit dann Mat deem selwechten Account op de Pornoboards sinn, wéi och op deenen aneren. Ech mengen, wat am Allgemenge beim Online-Daten oder beim Sex probéieren online ze fannen, eng grouss Angscht ass, ass, dat een zimmlech séier, wann een nach op der App ass, geghost gëtt. An ech hunn d'Gefill, dat et wierklech oft d'Zil ass, vläicht eng Kéier kuerz mat der Persoun ze schwätzen an dann awer zimmlech séier der Persoun hiren Instagram oder Telefonsnummer fir WhatsApp oder esou ze kréien. Dat heescht, fir mech ass Ass Instagram esou eng Tëscheplattform, wou een dann nach eng Kéier d'Persoun vläicht bësse stalke kann an vläicht och bësse méi vun der Perséinlechkeet matkritt, och wann da vläicht nach eng Kéier e puer Fotoe méi uewen um Bierg sinn oder mat engem Fësch, deen ee grad gefaang huet? Et gëtt jo och esou dee Saz slide into my DMs. Ech weess elo net, wat do d'Erfollegsquot ass vun iergendenger friemer Persoun op Facebook oder Instagram. schreiwen, an der Hoffnung, datt sech dann doraus eppes entwéckelt. Mee ech géing soen, datt dat vläicht esou Plattforme si, wou wou esou eppes dotëschent ass a wou een wou een dann e bësse weider schreiwe kann an vläicht sech een deen aneren och nach eng Kéier besser ka kenneléieren, éi ee sech dann trëfft. An ech mengen, datt dat nämmlecht wéi mat Reddit ass de Risiko, dat ee vläicht och op Persoune fält, déi interessant an interesséiert sinn, awer och ganz wäit fort wunnen.
Ech fannen dat spannend, esou dat een seet esou ok, den éischte Schratt muss sinn, dat een iergendwéi probéiert vun där Plattform, wou een sech getraff huet, fort ze kommen. An ech fannen dat huet och vill mat deem ze dinn, wat s du virdru gesot hues, esou iwwer Gamification. An mengen ech awer och domadder, dat déi Plattformen jo net onbedéngt drop ausgericht sinn, datt ee lo onbedéngt gutt Bezéiungen opbaut oder eng gutt Plattform huet, wou ee ka mat Leit kommunizéieren a vläicht och déi richteg Tools huet, fir dat gutt moderéiert kënnen ze maachen, mee datt et éischter drëms geet, fir engem esou d'Muert virun d'Gesicht ze halen a se dann erëm ewech ze zéien, wann ee kuerz virdrun ass, dran ze bäissen. Also ze soen, esou Jo, et hunn dech 26 Leit geliked a wanns de wëlls wësse ween dat ass, dann bezills de wann ech glift 185 Euro am Mount, also Suen aus engem rauszezéien, ech hu lo iergend eng Fantasiezuel genannt, mee déi Präisser si jo deelweis net fixéiert, mee déi ginn algorithmesch berechnet, je nodeem wéi verzweifelt dat d'App mengt dass de wiers, an je méi al dass de bass ëmsou méi bezills de, an Männer bezuele méi wéi Fraen, An esou weider an esou fort. Ech froe mech dann ëmmer, Wisou gëtt et eigentlech keng Open Source Plattform, wou iergendwéi Leit probéieren, den Dating esou ze gestalten, datt et vläicht net drop erausleeft, datt ee méiglechst vill Suen muss an d'Maschinn werfen an och ganz vill Donnéeën an d'Maschinn muss werfen? Also dat ass jo och bëssen esou eng. e Problem, deen et gëtt, dat déi, déi Säiten och einfach een, een tracken an och einfach kucken, op wat fir en anere Säiten dat ee war an doraus dann halt einfach probéieren ze berechnen, wéi verzweifelt een ënner Guillemeten ass a wéi vill dat ee bereet ass ze bezuelen, fir hir App a fir halt déi Informatiounen ze kréien, déi se engem virhalen. Dat ass dann erëm eng Kéier esou e Faktor, wou ech kann op déi Episod vum 21. Mäerz verweisen, wou et ëm Sex a Kapitalismus gaangen ass, wou eis einfach weist, okay, de Kapitalismus mécht Dating liewen oder Sex fannen an de Sex selwer net onbedéngt méi einfach. Mir hu elo vill iwwert Plattforme geschwat, wou ee probéiert Leit kennenzeléieren, fir da mat hinne Sex ze hunn, ob dat elo déi Appe sinn oder eben sozial Medien oder och Websäiten. Et gi jo och Websäiten, wou een direkt bezuele muss an da vläicht nach eng Kéier e bësse besser gematcht gëtt oder déi vläicht e bësse méi exklusiv sinn, wou een dann och just Leit huet, déi d'Suen hunn, fir och ze bezuelen. Da kann een natierlech och online goe fir Persounen ze fannen, wou een da fir de Sex bezilt. Hues du Erfarung domadder? Ech hunn do keng Erfarung domadder. Ech ka mer awer virstellen, dat, bon, dat hänkt ëmmer e bëssen dovunner of, wou een ass a wéi eng Servicer et dann och vläicht ginn, déi net ze wäit fort sinn. Websäiten, wou ee vläicht Escorten oder Sexaarbechter, innen fanne kann an da vläicht och buche kann, och vill Succès hunn. Dat ass vläicht eppes, wou d'Leit da manner driwwer schwätzen. Also ech mierken op alle Fall, datt ee vill manner esou kleng Business-Kaarte kritt mat Telefonsnummer, fir da Persounen ze fannen. Ech huelen un, datt dat elo ëmmer méi online ass. A wann ee googelt, dann da fënnt een och Säiten, wou Sexaarbechter, inne kënnen ee Profil mat Fotoe maachen an a wou ee se kontaktéiere kann, fir dann eng Persoun ze treffen. An dann ass vläicht och nach eng Kéier méi kloer, wat ee sech do erwaarde kann an a wat um Menü steet, wéi wann een elo eng Persoun esou trëfft, wou et vläicht emol net kloer ass, wien dann herno d'Gedrénks bezilt an ob et dann weidergeet oder net. Dat wier jo dann déi Sexaarbecht, wou d'Zil ass awer d'Persoun oder d'Persounen offline ze treffen. Dann ginn et jo och nach all déi Persounen, déi ee kann per Video kucken a wou een dann och privat mat hinnen chatte kann a wou ee kann Requests aginn, also wou een der Persoun da soe kann, wat se a wéi se et maache soll, wou een dann nokuckt entweder an engem Raum, wou dann nach méi Leit sinn oder awer och. am Privaten. An och wann een d'Persoun dann net offline trëfft, ass dat fir mech awer iergendwéi eng Aart a Weis fir online Sex ze hunn, och wann de Sex dann enger anerer Persoun nokucken ass an da vläicht dobäi masturbéieren ass. Ech fannen et spannend am Fong, dat déi Saachen all esou segreséiert sinn, also dat et esou eng ganz kloer Trennung gëtt zwëschen deenen Apps an Säiten, déi fir Sexbugs sinn an deenen Apps an Säiten, déi einfach fir Dating sinn, ouni dat iergendeen dofir direkt bezilt, an anersäits jo awer oft d'Bezuelung am Raum steet, also net vun der Persoun, mee vun der App, also et bezilt ee quasi d'App, fir dat een dann Zougang zu deene Leit huet, grad och bei deene Siten, wou s de virdrun erwähnt hues, déi méi exklusiv sinn oder déi halt dorop opbauen, dat Leit dann en Zougang bezuelen, heiansdo jo och dat just dann Cis-Männer mussen en Zougang bezuelen an. all déi anerer net. Jo och ëmmer eng interessant Vue op d'Gesellschaft. Jo an da gëtt et alles wat vläicht deelweis gratis ass awer wann een vill benotzt een dann awer och rëm bezuele muss. Dat ass dee ganzen Sex an déi ganz Bezéiungen déi een online kann mat AI Chatbotten hunn wou ee jo ëmmer rëm liest, dat d'Persoune sech do bëssen dra verléieren an dat och bëssen exklusiv als hir Bezéiung gesinn an do och ganz, ganz vill Zäit dra stiechen an am Endeffekt da just mat engem Computerprogramm schreiwen oder schwätzen. An ech denken, dat dat sech an den nächste Joren nach ëmmer méi ausbauen an entwéckele wäert. Jo, ganz sécher.
Also dozou hu mir jo och eng Episod geplangt. Déi wäert dann deemnächst an Ärem Feed optauchen. Dat heescht, ech wëll elo do nach net ze vill an d'Detailer goen bei deem Thema, mee dat ass jiddefalls ganz spannend. Mir hate bei der Zeitung, wou ech schaffen, bei der woxx, och en Artikel dozou leschten Dezember, dee kann ech vläicht och schonn eng Kéier an de Show Notes verlinken, dat dat effektiv guer net esou ongeféierlech ass, zum Deel déi AI-Companions, wann een dat dann wëll esou nennen. An domadder si mer bei engem Thema, an ech mengen, dat ass e gutt Thema fir opzehalen, dat ass esou d'Sécherheet bei deem Ganzen. Also ech hat scho vun dem Dateschutz geschwat e bëssen. Ech mengen, datt dat een Thema ass, wat ëmmer méi wichteg ass a wou mer vläicht och deelweis bëssen esou an esou eng falsch Sécherheet gelullt ginn, mat, okay, ech akzeptéieren déi Cookies elo net. Ganz vill vun deenen Dating-Apps, déi een esou kennt, gehéiere jo all enger eenzeger Firma, also Match dot com heescht déi, ech weess net, ob et do na eng eng aner Firma gëtt, déi quasi driwwer steet, déi en aneren Numm na huet, mee déi gehéieren alleguerten zesummen a déi probéieren do elo, mengen ech, alleguerten hir Donnéeën ze konsolidéieren. A froe mech dann bei all Kéiers, wann ech mech elo aloggen, ob se dat da elo däerfe maachen. A bis elo hunn ech den Aarkos gepackt fir Nee ze soen, mee iergendwann wäert ech warscheinlech mam Fanger ausrutschen an dann awer Jo soen. An ob dat dann esou eppes ass, wat ee wierklech kann informed consent nennen, wéi de GDPR dat virgesäit, dat woen ech dach awer ze bezweifelen. A fir mech ass mäin Tipp einfach, fir, also et kann een natierlech ganz vill Saache maachen, et kann een en Tor-Browser benotze fir anonym ze sinn, et kann een e VPN benotze fir anonym ze sinn. Dat ass vläicht awer alles e bësse schwéier, wann ee wëll eng App benotzen. Fir mech ass einfach, wann ee mam Browser ënnerwee ass, dann halt een Adblocker ze benotzen an sou Extensions ze benotzen déi d'Privatsphär e bësse schützen, mengen ech e ganz gudden Tipp. Scho mol dann ass een op d'mannst am Rescht vum Internet dofir geschützt dat déi Apps matkréien wat een sou mécht. Si sammelen natierlech trotzdem Donnéeën iwwert een. Ech denken och dat et einfach gutt ass net ëmmer d'Location unzehunn Wichteg ass, mengen ech, och dat ee sech Passwierder iwwerleet, déi gutt a laang sinn a virun allem net déi selwecht sinn, wéi ee bei anerer Servicer benotzt, well dat kinnt da mol schlecht ausgoen.
A vläicht mécht et och Sënn, wann ee sech fir d'éischt registréiert, fir eng E-Mail-Adress ze huelen, déi een net soss benotzt, déi vläicht weidergeleet gëtt. Genau, jo. Well ech mengen, soss ass een och zimlech séier erëm mat sengem Konto a mat sengen Daten associéiert. Jo, Dat ass sécher eng eng gutt Idee. Do ginn et jo och genuch Servicer, déi esou Forwarding-Servicer maachen. Ech menge Firefox huet dat esouguer agebaut, datt ee kann esou eng anonym E-Mail-Adress vun hinne kréien. Dat ass op jidde Falls, meng ech, eng eng gutt Idee, fir dat ze probéieren. An am beschte wier natierlech, géif ee fir all App eng eegen E-Mail-Adress maachen. Bon, dat geet natierlech och just, wann ee sech ka mat enger E-Mail-Adress umellen. Bei villen Apps kann ee sech just nach mat der Telefonsnummer umellen an déi ass halt ëmmer déi selwecht. Dat ass leider keng immens gutt Entwécklung an dateschutztechnesch e bësse schwiereg. Nieft dem Dateschutz gëtt et awer och nach iergendwéi esou Sécherheet fir sech, sech selwer. Hues du do vläicht e puer Best Practices, wéi, wéi een dat ka maachen, och grad wann ee sech mat enger Persoun wëll treffen? Ech mengen, et ass ëmmer gutt, sech virun Aen ze halen, dat Wahrscheinlech déi Persoun déi Persoun ass, déi se seet se ass, also wéi se sech ausgëtt, mee datt ëmmer de Risiko besteet, datt eng aner Persoun dohannert ass, wat am harmloseste Fall enttäuschend ka sinn, awer och potenziell ka geféierlech ginn, besonnesch wann déi Persoun dann Intentiounen huet fir een unzeschmieren oder, wat egal wéi wichteg ass, ass ni engem iwwer Dating-Apps Suen ze schécken oder soss iergendwéi ze vill Informatiounen iwwer sech präiszeginn oder Fotoen oder Videoen ze schécken, wou een dann herno kéint erpresst ginn oder wou de Risiko géing bestoen, datt datt engem säin Image dann doduercher zerstéiert wier. An ech denken, wann ee sech mat enger Persoun trëfft, dann ass et och ëmmer gutt fir enger anerer Persoun Bescheed ze soen an ze soen, ech ginn elo do an dohinner, dat ass d'Adress, wann s de näischt méi vu mer héiers, dann so deenen a deene Leit Bescheed. Dat si mengen ech esou Practices, déi ganz déi ganz gutt sinn, ass natierlech net ëmmer einfach dat wierklech ze koordinéieren an da brauch een och eng Persoun déi sech an deem Fall ëm ee këmmert an dat dann och mécht. Dat ass esou den Aspekt vun der physescher Sécherheet an dann mengen ech gëtt et nach e bëssen esou déi emotional Sécherheet an do weess ech net genau hues du vläicht do nach deen een oder aneren Tipp, wéi schützt ee sech virun Enttäuschung oder wat kann ee maachen wann een d'Gefill huet ok ech kinnt elo do erauskommen an ech kinnt devastated sinn. Jo, also ech mengen, wat ëmmer de Risiko ass, ass, datt, wann ee sou Dating-Apps besonnesch benotzt, datt ee sech herno nach méi eleng fillt, well een da sou d'Gefill huet, wow, do si sou vill Leit, an dann een awer net onbedéngt direkt Persounen huet, déi ee matchen, an een dann och zimmlech séier sech vläicht kann a Fro stellen a sech froen, ass iergend eppes falsch mat mir oder sinn ech net interessant oder attraktiv genuch, firwat kréien ech keng Matchen? Dat ass och einfach esou, wéi déi Appen opgebaut sinn. Also et geet den Abbé jo drëm, datt ee sou laang wéi méiglech drop ass an esou vill wéi méiglech Suen ausgëtt. Dat heescht, d'Zil dovun ass guer net, datt een no 10 Minutten déi perfekt Persoun fonnt huet an dann de Rescht offline erlieft, mee d'Zil ass, esou laang wéi méiglech op der App ze bleiwen. Dat heescht, ech mengen, do ass et gutt, sech bewosst ze sinn, datt dat esou ass, wéi déi opgebaut sinn, datt een dat natierlech notze kann an der Hoffnung, dann awer interessant Persounen ze treffen, mee datt dat awer och Zäit hëlt an datt, mengen ech, onméiglech ass, net heiansdo enttäuscht ze ginn. an dat ëmmer erëm Leit wäerten do sinn, déi vläicht am Ufank interesséiert sinn an dann awer iergendwann verschwannen oder ee ghosten an net méi äntwerten an dat dat Deel vum Spill ass iergendwéi an net d'Ausnam. Ech mengen domadder si mer zimlech duerch dat Thema duerch. Soen der Merci Elie fir dat interessant Gespréich iwwer Sex online fannen. Ech mengen iwwert den Thema dee mer e bëssen ugeschwat hunn, fir esou Pornografie a sexuelle Contenu online ze fannen, do kënne mer nach eng Kéier méi genee schwätzen. Ganz gären.
Mee wat op jiddefalls elo dozou passt, dat ass d'Rubrik vum Ella, déi mer elo wäerte lauschteren. Do geet et nämlech ëm de Male Gaze. Dat passt.
Dann drénkt genuch Waasser a bis an zwou Wochen. Yes.
Dann schwätze mer iwwer all déi Saachen déi mer regrettéieren. Ciao ciao. Ciao.
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Wat ass de Male Gaze? De Begrëff Male Gaze kënnt aus dem Engleschen a setzt sech aus zwee Wierder zesummen, Male a Gaze. E Gaze ass e Bléck oder och eng Perspektiv an to gaze heescht ukucken oder ustarren. Male heescht männlech an an dësem Fall méi präzis hetero an cis-männlech. Ech schwätzen haut also vun engem starrende männleche Bléck. Wouhier kënnt de Begrëff a wat heescht en? De Male Gaze kënnt aus der Aarbecht vun der feministescher Filmtheoretikerin a Maacherin Laura Mulvey. Si kritiséiert an de Siwwenzeger, wéi an Hollywood Sexismus an Patriarchat reproduzéiert ginn. D'Filmer vun deemools, sou d'Mulvey, goufen haaptsächlech mat männlechen Zuschauer am Kapp gedréint. Dat heescht. D'Geschichten an d'Kameraféierung waren esou designt, dass se virun allem wäissen hetero Männer aus der Mëttel an Uewerschicht gefale giffen. Zum Beispill, wa Frae gefilmt ginn, beweegt sech d'Kamera oft vun ënnen no uewen. Dat simuléiert den dominéierende Point de vue vun engem Mann, hien deet si mat sengem Bléck aus Während si dovunner näischt matkritt an dofir och näischt dogéint maache kann. Dat weist sech och an de Rollen. All Net-Männer, wa se däerfen optrieden, sinn do fir de männlechen Zuschauer ze gefalen oder fir déi männlech Helden ze ënnerstëtzen. D'Männer kréien am Film an als Zuschauer déi aktiv Roll, als déi, déi kucken a maachen däerfen. Frae ginn zum passiven Objekt gema, wat ugekuckt gëtt. Dëse Male Gaze, dee Fraen, souwéi am Fong all Persounen, déi net hetero an net cis sinn, affektéiert, gëtt et ëmmer nach, an net nëmmen a Filmer. D'Kelly an de Joël hu schonn an eiser Folg iwwer sexy Konscht doriwwer geschwat. Och d'Medie méi generell, Reklammen an aner Konschtforme si vum Male Gaze gepräägt. De Problem ass, datt dat Ganzt elo scho sou laang a sou intensiv stattfënnt. Doduerch hu Fraen an aner betraffe Leit sech dru gewinnt esou wouergeholl a representéiert ze ginn. Si empfannen dat als normal a mierken et oft mol net. Wéi wierkt dat sech op dat reellt Liewen aus? Wat geschitt, wann een sou dru gewinnt ass ugekuckt ze ginn, dass eent et mol nëmmi mierkt, ass och en Thema vum Soziolog Michel Foucault. Hien erkläert, dass dat am Fong eng zimlech effizient Aart a Weis ass, fir Muecht kënnen iwwer eng bestëmmte Grupp oder Gesellschaft auszeüben. Wann eent et nämlech packt, datt d'Leit sech ëmmer observéiert fillen, da muss een se mol net wierklech observéiere fir sécher ze goen, datt si sech un d'Reegelen halen. Dat Gefill, ëmmer iwwerwaacht ze ginn, leet iergendwann dozou, datt si sech selwer iwwerwaachen. No der Theorie vum Male Gaze heescht dat, datt mir weiblech sozialiséiert Persounen sou konditionéieren, datt si konstant drop oppasse mussen, datt si dem Male Gaze gefalen. An dat Ganzt geschitt onbewosst. De männleche Bléck stellt sech hei also net nëmmen aus individuelle Männer zesummen. E besteet aus enger Sammlung vun Ufuerderungen an Normvirstellungen, déi engem virschreiwen, wéi een sozial akzeptéiert als Fra säin Gender auszedrécken huet. Konkret heescht dat, dass weiblech sozialiséiert Persoune sech an hirem Alldag ganz oft onbewosst virstellen, wéi si wuel vu bausse wouer geholl ginn an ausgesinn. Si däerfen also net einfach existéieren an um soziale Liewen deelhuelen. Amplaz musse si sech selwer observéieren a sécher goen, datt si op eng Aart a Weis optrieden, déi sozial akzeptéiert ass an dem male gaze gefält. Dat ka sech immens stresseg an aschränkend ufillen, a vill, besonnesch jonk Leit, leide staark un deenen Ufuerderungen, zumools wa si net der Norm vun der attraktiver, schlanker, wäisser Fra aus der Mëttelschicht entspriechen. Et geet hei och net just ëm d'Ausgesinn, mee och ëm d'Kierperhaltung, ëm d'Verhalen, ëm d'Lautstäerkt mat där een schwätzt, wéi vill een schwätzt, wéi vill Plaz eent anhëlt, a wéi et am grousse Ganze riwwerkënnt. E Beispill, d'Thema Been raséieren. Et gëtt natierlech vill Grënn, wisou een seng Been léiwer behoert oder plakeg huet, a verschidde Leit hunn do méi de Choix wéi anerer. Heizou kënnt Dir Iech gär Episod 6 vum Podcast ulauschteren, dee sou Froen am Detail ënnersicht. Generell Gëllt awer, datt raséierte Been eng Erwaardung sinn, déi méi u weiblech geliese Persoune gestallt gëtt. Am Prinzip ka jiddereen sech fräi entscheeden, ob et seng Hoer op de Been wech maache wëll oder net. Leider sinn awer eng Rei sozial Muechtstrukturen mat am Spill, wa mir sou Entscheedungen treffen. Komm mer huelen un, ech raséiere meng Been, well ech Angscht hunn, datt jiddereent, dee mech a meng behoerte Been gesäit, mech manner attraktiv oder souguer onhygienesch fënnt. Kann een da wierklech vun enger fräi getraffener Entscheedung schwätzen? D'Been raséieren ass deier, zäitopwänneg a ka wéi doe wann een sech dobäi schneit. An ausserdeem ass näischt onhygienesch u behoerte Been. Wisou sollt een sech da gezwonge fillen déi Hoer ewech ze maachen? oder sech onwuel fillen, wann een dëst net gemau huet. De Fakt, dass et awer ville Leit esou geet, léisst sech op de Male Gaze a belaaschtend Normvirstellungen zréckféieren. Betraffe Mënschen si sou dru gewinnt, dass plakeg Been vun hinnen erwaart ginn, dass si selwer drop oppassen, dës Erwaardung ze erfëllen. Si musse weder drun erënnert, nach direkt dozou gezwonge ginn. Et brauch och keen negative Kommentar oder jugéierende Bléck, Den internaliséierte Male Gaze geet duer. Komme mer zum Fazit. Et gi wéi gesot vill verschidde Grënn seng Hoer ewech ze man. Wann eent awer grad d'Kraaft an d'Kapazitéiten dofir huet, kann eent ufänke sech ze froen op wéi eng Aart a Weisen eent sech villäicht selwer vum Male Gaze beaflosse léisst. Dorops hin kann eent sech Gedanken driwwer man, ob